daflen llawn gweithgareddau eto wedi gynllunio gan, gyda fi a Miss Jones iddo chi. Felly, ni ddechrau band gyda'r tasg uh, geiriau'r wythnos, sef helpu, ond gyda beth a heddiw. Felly, pimp gair yr wythnos i chi i ymarfer ffurfio, ymarfer sillafu, a'i rhoi mewn brawddegau. Felly, byddwn ni'n dweud, mae hi'n heulog heddiw. Iawn, dyna un brawddeg byddwn Miss Davies yn defnyddio heddiw. Wedyn i'r tasg iaith, o'r stori Surprise Handa, fe welwch chi lun o Handa yn cario basged ar ei phen. Rydyn ni eisiau chi ysgrifennu portread, disgrifio sut mae Handa'n edrych, iawn, defnyddiwch ansoddeiriau a chymariaethau yn eich gwaith chi. Mae yna daflen ar gael i'ch cynorthwyo chi ynghlwm gyda'r daflen gweithgareddau. Yn gwyddoniaeth a thechnoleg, chi'n gwybod pa mor bwysig yw hi i fwyta'n iach fel o fasged llawn ffrwythau gyda handa. Ni eisiau chi i gynllunio pedwar bocs bwyd gwahanol sydd yn cynnwys bwyd iachus, ac yna mynd ati i ddewis eich hoff un chi ac esbonio pam ta hwnna eich hoff un chi, a wedyn creu y bocs bwyd hwnnw, iawn? Allwch chi gael e fel tocyn amser cinio, neu um, just snack fach amser um, chi'n ei gweithgareddau chi, iawn? Wedyn y celfyddydau mynegiannol, ni'n gobeithio'ch bod chi wedi mwynhau gwrando ar y gerddoriaeth o Africa yr wythnos dytha, a gwrando ar y gwahanol offerynnau, a fi'n credu eich bod chi'n mynd i sylwi bod yna lawer o offerynnau taro, rhai ni'n bwrw fel drwm yn cael ei chwarae yng ngherddoriaeth Africa. Yr wythnos hon ni eisiau i chi i gynllunio a chreu offeryn taro allan o deunyddiau ailgylchu iawn. Felly chi'n gweld y bagiau plastic clir bins na sa chi adre? Mae angen i chi i ddefnyddio deunyddiau byddai'n mynd mewn i'r bin na, mwy na the, gan amla, a creu offeryn taro sy'n creu sŵn taro iawn. A beth am her fach i chi yw i greu band o offerynnau taro. Iawn, pob lwc, a wrth gwrs fe gallwch chi addurno nhw mor bert da chi eisiau. Yn deunydd hithau wythnos yma, mae, fel chi'n gwybod, mae handa yn dod o Africa. A ni eisiau chi i labelu le mae Africa a wedyn i chwilio ble ni'n byw, sef yng Nghymru, a gwneud hwnnw ar y map sydd yn gysylltiedig gyda'r map gwe mat gweithgareddau. A wedyn, um, cwblhau cymharu Africa a Chymru, a mae yna taflen e, Affrica Cymru ar diagram Venn, iawn? Beth sy'n debyg ac yn wahanol rhwng y ddau? Wedyn, mathemateg, ni wedi bod yn gwneud lot o waith pwyso yn yr ddosbarth, felly mi eisiau mynd chi'n ati ddefnyddio yn y lle gramiau i, i bwyso gwahanol ffrwythau, neu chi'n mynd ati ddefnyddio pasta neu reis, beth bynnag ti gyda chi, botymau, lego, i bwyso faint mae un afal yn pwyso un banana, beth bynnag sa chi adre, iawn? Peidiwch yn ati i chwilio um, unrhyw ffrwyth o'r siop, jyst defnyddiwch beth sydd â chi adre. Iechyd a lles wedyn. O'r stori Surprise Handa, fe welwch chi bod Akeio wrth ei bodd yn gweld llon basged o dangerines gyda um, Handa, oherwydd dyna ei hoff ffrwyth oedd e wedi wneud hi'n hapus iawn. Ni eisiau chi feddwl, beth sy'n ei chreu chi'n hapus? Be sy'n eich gwneud chi'n hapus o ddydd i ddydd? Un peth sy'n gwneud Miss Davies yn hapus yw ei theulu hi, ac wrth gwrs un peth arall sy'n ei wneud hapus yw gwario amser gyda chi blant Soar. Felly, meddyliwch beth sy'n gwneud chi hapus, mae yna daflen i gael y bocsys gwahanol chi dynnu llun neu ysgrifennu mae yna lan i chi. A'r tasg olaf wrth wythnos hon yw cymhwyster digidol. Mae eisiau chi fynd ar JIT i animeiddio, A creu animeiddiad yn ei grwy'ch hunain o stori sypreis handa iawn. Allwch chi gael pethau yn symud o un clip i'r llall i greu fideo animeiddio. Ni jyst eisiau chi mwynhau yr dull yma o greu animeiddiad. A dyna chi, gweithgareddau'r wythnos mewn un taflen, a fi'n gobeithio bod chi'n edrych mlaen yr un faint y fi i gwblhau'r gweithgareddau yma. Ar Teams dosbarth SOAR erbyn hyn, mae 'na um, yn files, mae yna pethau disgriblio yna i chi ymgeisio i gwblhau, chi helpu chi gyda sgiliau darllen, a plis, plis, plis, fi'n gobeithio bod chi'n ymarfer eich sgiliau darllen chi adre. Mae yna storïau ar y files iawn, Sewch chi files, ni'n uh, uwchlwytho pethau gwahanol yn wythnosol nage, felly cadwch lygad yn files am bethau gwahanol. Ni wir yn gweld eich eisiau chi dosbarth sywar a ni'n edrych mlaen cael bod nôl gyda chi yn y dosbarth mor fuan â sy'n fosib. Ond cadwch yn saff adref a byddwch yn ddiogel.